Na khensa ku va mi pfule chanele ya Matimba Emmanuel Maluleke channel kombela mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana ni la ku khumba leyi ni la ku khumba liya ya nyoka ya mati or n'wamlambo or ndzundza or nyoka leyi nga khoma damu swi ta hi n'wina ku mi yi vitanisa ku yini. Tinyoka letiya ti kona ende tinyoka letiya ta hanya tinyoka letiya ta teka vanhu tinyoka letiya a ti teki vanhu loko hi ku tinyoka letiya ta teka vanhu ti teka vanhu lava mi kuma ku i vanhu lava mi kuma ku loko yi ku teka yi ku teka i ya ku thwaseni. ematini kumbe yi ku teka ku va nkarhi wa yona wo yi teka munhu ku na tin'wani mi kuma ku va ku damu ro karhi lembe na lembe ri teka vanhu damu ro karhi lembe na lembe ri heta vanhu ri teka vanhu i ku va yini i ku va ku mikwembu liya yi va yi kha yi lava munhu la ndzeni ka mati lembe na lembe van'wani mi kuma ku loko yi fika yi ku teka na nhlekani kumbe vo ma ten. or xikombiso ma ten twelve one ivi u kuma ku loko yi ku teka lava ka va ri i nge le la dan'wini and then u kuma ku hi xa mundzuku nampundzu va kuma i humile i tshame laya a a a a tlhelo ka ka ka ka damu ivi i lovile u hundze emisaveni it means ku na swilo swo karhi leswi a yi swi lava ka wena yi nga swi teka. Ende ku na vanhu vo karhi ka ti-family to karhi, mi kuma ku yi teka ya languta ku khe ni ya teka ka munhu loyi mi kuma ku family ya ka vona i mikwembu ya njhani. Yi ya yi ya teka kona kwalaya yi teka yi tlhela yi ku humesela ehandle i lovile. Mara ku na lava mi kuma ku ya va teka va ya va ya thwasa laha, vo ma six months or lembe hinkwaro munhu a ri ku thwaseni. Ivi va ku a va ri le ku thwaseni a a a a a a ndzeni ka mati. ti-female tin'wana i xihundla loko va tiva ku ha yi ku tekini va ya va ya lavisisa ka tin'anga va hlahluva va endla everything va kuma ku ha va ri teke hi nyoka va swi khipha xiphiri vona na n'anga liya va va kha va ri busy va tirha va yisa swilo leswi swi lavekaka le ku munhu a thwasa le le le le le ndzeni ka mati a swi fani na van'wani mi kuma ku mi le ku thwaseni kwala ku thwasiwaka kona ka tin'anga ta xintu ku na swilo swo karhi leswi swi lavekaka se na yona leyi na swilo swo karhi leswi swi lavekaka yi swi lavaka swi fanele swi yisiwa. ende tin'wani ta tona tinyoka letiwani mi kuma ku loko yi ku rhandzini i ta vuya ivi loko i vuya i ta i ta tshungula vanhu mi kuma mi twa va ku n'anga ya ka swimanimani a yi a yi swi voni na munhu vuvabyi lebyi i tiva hinkwabyo a nga tsandzeki hi nchumu but mi kuma ku tin'wani loko ti ku teka tanihileswi ni vulaka mi kuma ku ya ku ya ku hundzisa emisaveni se loko. hi ri ka ka ka swilo leswiya hi fanele hi make sure ku ha ha swi xixima ha swi hlonipha ivi ni ta ka leyo vanhu va ku va ya ka mati ka milambu yo karhi kumbe va ya ku hlambeni ka mati lama mo wela lama lava nghenaka tikereke leti nga ta hlaya mavito va ti vita va va va vita mati ya tiphororo or mati yo wela or mati ya le xidziveni loko mi ya le swidziveni. kumbe kwale ka madamu lama or ka milambu leyi mi ya ka mati please please please please nakona hi dyondzeni ku yivela ndhawu liya hi ku van'wana a va yiveli milambu loko va ya kona va ya ku keni ka mati va humelele hi swileriso ka tikereke teti va ti nghenaka i fane i make sure ku wa ti yivela i landzelela milawu ya yo karhi before ya ya ka mati. A wo pfuka nampundzu ku ni ya ka mati ka nambu wo karhi or ni landza mati ka ka ka phororo yo karhi ni ya ku hlambeni i fanele i make sure ku loko ku ni ya ku hlambeni le phororweni i i ya kona i basile a wu zangi u kuma ku past three months a wu zangi hlamba hi mirhi yo karhi or a wu zangi i hlamba hi yini hi leswi swi huma endleleni. i make sure ku a yi hamba yi pfuka i hlamba hi mati na xisibi swilo sweswo swa normal ivi loko u yele exitoko i ya ku hlambeni i landza matimba i landza tihlahla i landza ti like i ya ku holeni ka mavabyi i ya kuma matimba ya ku va i vona ma twisisa. loko i ya le eku hlambeni na loko i ya ka mati ya lama ma milambu lama va ku hayi famba ka mati ya le nambyeni i hlamba hi wona u ri endleke i swi tiva ku loko ni ya ka mati lama ni yela ni ye mati lama loko ni vuya na wona laha kaya ma ta fika ma tirha swilo leswi ma lavaka ku tirha swona se hi fanele hi maka yini hi ti yilela right through loko hi ya kwihi ka milambu liya yi kulukumba milambu liya yi na tinyoka to karhi leti control-aka ndhawu liya. ivi hi ta ka ndhawu ya ku loko ka ka ka leswi swo va ku okay nyoka ya milambu hi leyi yi suka ka damu ro karhi yi ya ka damu ro karhi tinyoka letiya mi kuma ku minkama yo tala ti hundza navusiku loko ti hundza mi kuma ku kha ku na mpfula yin'wana ya matimba loko ku na mpfula leyi ya matimba mpfula leyi to fika endleni loko yi hundza yi to. tiyindlu ti hahluka ivi ku wa something a ni ma swi vona loko ku na mpfula ya matimba loko a tiyindlu ti hahlukile i mabuloho ma tele yini yi va yi kha yi va yi kha yi hundza yi ya ku yi suka ka damu ro karhi ya ka damu ro karhi mi kuma ku van'wani yi meka sure ku na gezi ra famba area yeleyo. ivi mi kuma ku un'wana na un'wana i make sure ku wa ti tumbeta laha a nga ta va a a a tumbele kona kumbe a ri ndlwini i ta ti tumbeta a make sure ku okay laha ni nga kona a a a a ni voniwi hi yona yi ku endlaku laha ni hundzaka kona a ni voniwi i ta kuma mi hlanganahlangana hinkwenu mi tumbela for xinkarhana nyana vo ma ten minutes ivi yi hundza loko se yi hundzile. ivi ku humelela yini ko va quiet ivi mi kuma ku tiyindlu ti hahlukile kun'wani kun'wani misinya yi wile i ku va i nkama wa yona yi hundza yi ya ku yi suka ka damu rin'wana yi ya ka damu rin'wana tindhawu tin'wani mi kuma ku swi endleka kan'we hi lembe or endzhaku ka malembe mo karhi mambirhi manharhu i va i ku va nyoka liya yi kha yi hundza. ma ni twisisa kun'wanyana mi kuma ku ku hundza ka yona yi siya tihlahla kwala tikweni ku hundza ka yona yi horisa mavabyi ku hundza ka yona ku hunguteka makhombo kwala tikweni because xikanyana lexiya i xilo xo hlonipheka swinene na vafundhisi lava mi kuma va famba va ya ku khongeleni ka madamu lama ni ma vulaka or a ku hlambeni loko u ze i famba u kuma ku ya ku hlambeni etiphorolweni kumbe ka damu rero. i ri mfundhisi i twa va ku va ri ku na damu ro karhi laha a ku ngheni mani na mani mara u kuma ku na vafundhisi vo karhi or tin'anga to karhi va nghena laha va hlamba va tlhela va huwa va va va va va landza matimba matimba ya vona ku va kota ku tirhela xichavo va tirhela tiko ku va kota ku ri va horisa mavabyi va horisa mindzilo a hi mani na mani mi kuma ku. i fika a nghena ka tiphorolo leti ni ti vulaka or madamu ya lama ya milambu leyi kulukumba a fikaka a hlamba ivi loko a hlamba u kuma ku i ye a a a ri na swiyila swo karhi a vuyaka van'wani va vuya ivi loko a vuya endzhaku ka masiku mambirhi manharhu munhu a sungula ku vabya ivi a a a hundza emisaveni un'wana u kuma ku i vheta a vabyela makumu right through yena i tshama a kha a vabya ku na swilo swo karhi leswi yena a nga swi endla because i fambele a nga basanga i fambe yena a a a nga tiyilelangi. that's why mi kuma ku na van'wani loko va ya le tiphurulwini a ku hlambeni i ta fika a tshama ndhawini yo karhi or ma three days four days before a fikelela kwale ku hlambiwa kona kumbe before a fikelela kwale ku ku kiwa kona mati lama ni ma vulaku na khensa ku va mi pfulele chanele thankie.